Amma hanlıqnıñ menba ve arhiv materialları başqa manzarını köstere. Paytahtta ve diger bölgelerde bir çoq qadınlar iqtisadiy ayata iştirak etip, mahkeme davaları alıp barıp çeşit türlü hayriye aktsiyalarını teşkil ete ediler.
Qırım hareminiñ qadınları rütbesini ve olarnıñ özüni nasıl alıp barğanını tafsiyatlıca ögrenip alır eken de, şübesiz ki, Qırım devletçiligi tiklenilgeni kününden başlap soñki kününe qadar bu yerde qadınlarnıñ tesiri büyük olğanını añlamaq mümkün. Diger sözlernen aytacaq olsaq, Qırım Hanlığınıñ bütün tarihı devamında qadınlar faal şekilde devletniñ em siyasiy, em de medeniy ayatında iştirak etken, olar sırasında devletniñ tarihiy ve edebiy mirasını qaldırğanlar da olğan. Giroylar eviniñ temsilcileri ömür arqadaşınıñ evinde serbestlikke nail edi. Ömür arqadaşı ise ekinci apay aqqında tüşünmege unutmaq kerek olğan. Sultan qızına talaq bermege yasaq edi. Han qızları ise babasınıñ razılığınen özleri apaydan ayırılma aqqına saip edi. Biñ dört yüz seksen altı senesinden başlap poloniyalı kitaplarda mengli geraynıñ ömür arqadaşlarınıñ isimleri keçe. Zayan sultan, sucutlar zadegan sülelesinden kelgen, Mahtum sultan, büyük ihtimal ki, Besleney çerkes sülelesinden kelgen. Aynen bu qadın tarihte Mengli Giraynıñ eñ sevgen qadını olaraq keçe. Nursultan, Mangıtlar sülelesinden kelgen Ordu bey Timurnıñ qızı. Hırım hanınıñ ömür arqadaşı olmazdan evel, o eki Qazan hanlarınıñ ömür arqadaşı eken. O Qırımğa yarımadada endi babası ve ağaları yaşağanı vaqıt köçti. Mında olar hannıñ sarayında yüksek rütbelerge saip olğan. Babası nezaretinde o, ömüriniñ soñuna qadar yaşaması kerek edi. Amma taqdir başqace tüşüne. Qırım hanı onı pek begenip, ömür arqadaşı yapqan. Böyleliknen o, Qırım hanlığınıñ birinci qadını olğan. Nur sultan ömür arqadaşını aqılı beziyininen meraqlandıra eken. O pek tasili edi. Muzıkal aletlerinde çalğan, luqmancılıq yapqan, kalligrafiya ve tillernen oğraşqan edi.
Evelki evliliginden Nur-Sultannıñ eki oğlu bar edi, olar Qazan tahtına namzet olaraq Moskva kenazınıñ vasiyliginde ediler. Bu ise Qırımnıñ ilk qadını Nur Sultannı İvan üçüncinen muzakereler yürsetmege, Moskva ve Qırım hanları arasında dostluq munasebetlerini destek etkenine inandırmağa mecbur edi. Biñ altı yüz on beş senesi ömür arqadaşı ölgen soñ, tahtqa Moskvağa duşmanlıq etken Muhammed Geray han kele. Nur Sultan Moskvanen munasebetlerini bitere. O işlerden ayırılıp, oğlu Alpa Gerayğa bütün servetini bağışlay. Ondan soñ hanlıqnıñ birinci qadını titulına Muhammed Geraynıñ ögey anası Nurum Sultan kele. Muhammed Geray Nurum Sultannıñ ilk ahayı degil edi. Nurum onıñ küçük qardaşı şehzade Mubarek Giraynen evli eken. Büyük ihtimal ki, o Muhammed Giray han olmazdan evel vefat etti. Bu evlilikten Nurum sultannıñ oğlu Devlet Giray dünyağa keldi. Anen bu qadın Moskoviyanıñ Qırım hanınen añlaşma ıntıluvlarını tamamıyla yoq ete, aksine, onıñ siyaseti daa ğarbiy ülkelerge bağlı edi. Amma Nurum sultannıñ hanlığı qaynanasınıñ kibi uzun sürmedi. Yedi yıldan soñ Muhammed Giray tragik bir şekilde vefat ete. Bundan soñ tahtqa onıñ ağası, Saadet Giray keçe. O, türkiy liberat adetlerine dayanaraq, ağasınıñ tul qalğan apayı Nurum sultannen evlene. Bir qaç müddet devamında onıñ adı sadece bir qaç resmiy vesiqalarda belgilene. On altıncı asırdan başlap Giraylar evinde Ana beyim rütbesi tasdıqlana, endi o Hanlar sarayınıñ resmiy protokolına kire. Birinci Ana beyim, biñ beş yüz yigirmi dört senesi, Saadet Giraynıñ anası Mahtum sultan oldı, o, Mengli Giraynıñ ekinci ömür arqadaşı edi. Bu rütbe sadece bir ürmet timsali olaraq berilgenini o devirlerden körmek mümkün. Çünki Mahtum Sultan oğlusınıñ tahtqa keçmesi içün büyük ihtimal ki, çoq ğayret kösterip, küreşti. Ayırı diqqatqa Giraylar eviniñ Çerkesiyenen ve Zadegen Noğay soylarınen olğan munasebetleri lâyıqtır. On altıncı asırnıñ ortasında Giraylarnıñ ömür arqadaşları sırasında eksretnen Şımaliy Kavkazdan çıqqanlar rast kele. Misal olaraq, Moskvanı yaqqan devlet giroyınıñ eki ömür arqadaşı da asil Besleney çerkes soyundan kelgen, bu, yuqarıda aytıp keçkenimiz Ayşe Atma Sultan ve Han Suhra Sultan. Ne yazıq ki, tarihçiler giroylar evi qadınlarınıñ siyasiy ve cemiy işlerge tesirine Qulaq asmay. Amma qayd etmeli ki, Giraylar sarayında olar alınğan siyasiy qararlarğa tesir ete edi. Ve bunı on sekizinci asır pek yahşı aks ete. Türk qadını yüzüni saqlamağan ve harim yatı qalıp qalmağan. O, devletiniñ em siyasiy, em de cemiy ayatında iştirak etken. Lâkin bularnı tek evlengen soñ yapa bile eken. Bu sebepten evlilikke Qırım hanlığında büyük diqqat ayırılğan. Hanlıq devirinde qıznı bir köyden başqa köyge evlendirmey ediler. Elbette ki, istisnalar ola edi, amma bu pek sıq degil. Bu kibi adetniñ manası pek adiy, Qırımtatarlar özniñ sülalesi ve köydeşleriniñ farqlı adetlerine pek qıymet etkenleri sebebinden qan, adetler ve şiveler ara qarışıqlığını istemegen. Qız tamırlarından ayırılmamalı edi, çünki türkiy adetlerge köre qadın tarafından sülale temizligine çoq diqqat etilgen. Adetlerge köre qızğa qudalar kelip, babasından qıznı istey ekenler. Qırım tatar qızları terbiyeli ve sert şaraitlerde yetiştirilgeni içün ailesiniñ seçken Kiyev namzetine pek qarşı çıqmay ediler. Amma, nişandan evel ana-babası qızdan razılıq soramağa mecbur edi. Qız soñki sözni ayta edi, onıñ iradesine qarşı ana-babası ketmey edi, çünki qıznıñ bahtlığı er şeyden müim edi. Aşikâr ki, türkiy adetler bu meselede ğayet liberal olğan.
Tarihçilerniñ aytqanına köre, qırımtatar qızları pek tasilli ve terbiyeli edi. Aynen bu çizgilerni balalarına da aşlamağa tırışqanlar. Evel-ezelden Qırımda müderis degen qadınlar, yani ocakçiler bar eken, bu vazifeni molla ya da hatiplerniñ ömür arqadaşları ala edi. Tasil ve zeyin öncelik sırasında edi. Biñ yedi yüz seksen üç senesi Qırım Hanlığı Rusiye tarafından işğal etilip, tasil er taraflama bastırılmağa tırışılğanı vaqıt bile Qırımnı ziyaret etken rus taqiqatçıları mında tatarlarnıñ ve elbette ki, tatar qadınlarınıñ ğayet tasilli ve aqıllı olğanını qayd ete ediler. Qırım Hanlığında qadınlar aqqında aytacaq olsaq, çoq apaylılıq faktorını da keçmek mümkün degil. İslam poligamiyağa razılıq berse de, Qırımda bu populâr iç olmağan. Ahlâk-i alâiy traktatını yazğan Osmanlı ilâhiyatçısı Kınalı Zade Ali Efendi, on altıncı asırda degenine köre, mükemmel qoranta monogam qorantadır. Erkek, evniñ ruhıdır. Nasıl ki bir ruhnıñ eki bedeni olmaz, eki evniñ de bir erkegi olmaz, dep yaza edi.
Programmamıznıñ soñunda Qırım Halq Cumhuriyetiniñ birinci prezidenti Noman Çelebicihannıñ sözlerini ketirmege isteyim. O, er vaqıt qadınlar ve erkekler arasında aqlarnıñ teñleştirilmesi kerek olğanını ayta edi. Qadınlar milliy areketi faal destek etti. Biñ doquz yüz on altı senesi Terciman gazetasında böyle yazdı. Eger o, ya da diger millette erkeklerniñ yanında cemaat ayatına dail olıp, zeyniy faaliyette yer alğan qadınlar olsa, bu millet mıtlaqa muvafaqiyetlerge irişir, iç bir vaqıt yoq olmaz, ğayıp olmaz ve